Den 22 September 2023 koum ee Set an Europa eraus zu Éiere vun der Kanto-Regioun. Zwee Joer dono maache mir zesumme mat eisem Partner Lereservoir den 150. Set fir iech hei zesumme op YouTube Channel op. Mat der Challenge all eenzel Produkt ze presentéieren maachen de Lars, Luc, Eric an ech, alias de Ben, och eng weider Challenge, 151 Päck fir 151 Pokémon. Vill Spaass beim Projet! Jo, ech begréissen iech zréck beim Projet 151 Päck fir 151 Pokémon. Mir sinn op den éischte Mäerz, mir hunn d'Pokémon Direct iwwerstanen. Mat 30 Joer kann ee jo mol e bëssen do Top Notches maachen. Natierlech wann een eng Virtual Console fir 20 Euro verballert, da muss ee sech e Päck kafen. Mee haut am Fong sollt e Booster Battle kommen. Ech erkläre mech kuerz, dee sollt kommen. Do war een deen hat net opgepasst beim Video schneiden an mer haten déi falsch Datei gelöscht. Dat heescht sorry Erik, dat musse mer nach eng Kéier nohuelen an dann wënsche mer alt Gedëlleg all Hëpp wëll mer jo dann och 30 Joer Anniversaire hunn. Da kënne mer och elo dann direkt den éischte Mäerz hei eppes eraus pochen, nämlech e ganze Minitin Display vum Set vun enger 50 Joer. Ëm déi 30 Joer ass et hier wou se dann déi éischt Kéier erauskomm sinn, d'Kollegen aus Kanto. Insgesamt sinn hei 10 där schéiner. Minutt hintst dran, dat heescht insgesamt 20 Pokédex Entries haut fir iech. Beim Anniversary kann dat da mol maachen an ech denken Präisser sinn hei wierklech och 300 Euro about mëttlerweil ne, den 151 ass am Fear of Missing Out mëttlerweil, et gëtt net näischt méi produzéiert an jo mir hunn erëm vill Produkter presentéiert krumm. Mir wëssen dat dat ganzt Joer eng Katastroph gëtt fir eis Monni, mir sinn den éischte Mäerz, mir sinn hei der elo schonn un der Hallschent vun de Produkter, mee elo komme wierklech d'Produkter nom Pokémon Anniversary, déi knuppen an. Ähm, jo, den, wien de Booster Battle wollt sech ukucken, sorry, dee muss mer nächsten Mount, da fir Ouschteren muss mer deen nohuelen. Deet mer leed Erik, do muss ech nach eng Kéier dru ginn, et gëtt alt en Goofy Menü denken ech als Kompensatioun, als ech eng Kéier muss do. äh, deplacéieren. Äh, voilà. Da gi ech so en ähm, langer Rede kuch ze sinn. Uiui das Deutsch äh, Mamer de Spaß hei op also en Mini-Tin-Display. Mamer ja am Fong och nëmmi souvill op, äh, well dat och ëmmer mat de Këschten eng Eden äh, Märkt ass. Ich gif so wann mal hei vielleicht ees den Ufang kurz aus Marge um mein Trick ziehen mal sehen schön neue schöne Bleistift und ich mal Lächelchen allein da gesehen Soot näischt zum Bläistëft, den Bläistëft gëtt och scho puer Joer ugezou an do gesidd der eben dat den Här dann mat engem klenge Lächelchen de ganze Spaass opkritt. 20 Spuss gehaut vum Serpent in der Forge, do kann ee sech jo mol hoffen dat mer vläit eppes Guddes kéinten zéien éier mer nach hei erëm verzweifele mam Plastik an soot näischt dat do ass komplett. Eng Grenze-Katastroph, also ze elo glimmer et. A méi een, d'Boostere kënnen net beschiedegt ginn, well d'Boostere sinn all an engem schéine Karton hei, dee ech iech elo hei presentéieren. Sou. Dir wësst jo elo wat et drëm seet. Normalerweis schi se am Geschäft zou a mir vum Team Lëtzebuerg, mir huelen se net méi a se maachen dann de ganzen Display op. Sou ass dat bei eis. An jo, ech giff da mol soen, mir huelen se einfach esou step by step eraus. Hei ass dann déi éischt Team en Mauzi an en Nokshan mat drop. An ech giff dann och soen, dat mer se och alleguer opmaache géifen. Voilà, dat sinn nach gutt Tints, déi krus de wéinstens zwou nach erop. Déi ginn och ganz smooth gewiescht an jo kucken mer eis de Spaass mol un. Wat ass iwwerhaapt an den Tints dran? Wat ass an der Chest hei dran? Ass e bësse Kraftwaffen géif ech mol behaapten ne? Also zwee Boosteren jo. Dann hei och e schéinen Coin an zu gudder Lescht och kee Stempel dobäi mee de ganzen Artwork dat mer och zum Schluss eng Kéier dann zesummen eis hei fabrizéieren. Jo boing a mir huelen dann zwee Boosteren. Géif ech da soen, mir fänken, huet mech dat bësse eriwwer einfach mécht, fënnt mer dann och rëm, wéi ech zwee Boosteren hei leien hunn. Jo, wat kann een da nëmme maachen, fir den Event vun Dréchue Pokémons ze maachen? Ech soen einfach just Pikachu! Voilà, do huet och de Sound vu mir enke héieren an de Sound vum. Vum Spill Pikachu, A First Edition, deen ech hei fir iech ze presentéieren hunn, deen nächste Pokédex entweder, an dee mer och maachen, an dann och de Pack, dee mer fir dech hei gënnen. Dat heescht, eng Kéier Pika Pika maachen, eng Kéier Aizi Aizi, an och nach, datt mer fir de Pikachu eppes Flottes zéien. Wär jo mol flott, wa mer elo eppes hei géifen Aarten dra zéien. Ech sinn elo wierklech gespaant. Also mir leeën dann emol hei den doten deen an. Ech maache e klénge Kaartendréck, fänken u mat engem Pidgey.

Ech muss den Donnerschdeen awer fir dech elo benotzen, nämlech, dir wësst et, wann den Donnerschdeen benotzt dat den Ash Ketchum aus Alabastia ni gemeet huet, dann hu mer e Raichu, an deem Fall e Raichu X, deen ech hei iech presentéieren, eng Kaart, jo, déi 2003 erauskomm ass an eng vun menge Favorite Kaarten ass, einfach wëll en déi an der Bubble do ass. Nächste Pak an nix Chance, an jo, dir mierkt, e mécht d'Pak e bësse méi séier op, well mer hunn 20 Pak haut zesummen opzemaachen, also et gëtt schonn eng Heedenaarbecht.

Ech jo leider keng zweet Energy Card, sou dat mer den Desert Beast just kënnen asetzen. Mä léiwe Raichu, mee dat war jo dann e Schuss in den Ofen, hätt déi Moked gesot, déi ëmmer wollten de Raichu entwéckelen. Mä de Raichu verschwënnt da, also de Raichu an de Pikachu wollte klauen an en ass ni geklaut ginn. Sou, déi nächst Tin, da géif ech soen, mir hu einfach déi nächst hei, do ass e schéinen Arcani drop. an en Ammonitas. An da giff ech och soen, hei dat geet esou gutt, also ech si sou frou dat mer déi Tints awer kaf hu mëttlerweil, well dat an der Taille sinn och einfach komplett Zieltints. Dat do mëttlerweil hues de just hallef ronderëm an dat mécht keen allze vill Spaass. A mir hunn och heiansdo mëttlerweil jo och Tints einfach geskippt a verschiddene Projete, well jo deelweis hat de Luc einfach gutt Kaarten opgezunn bei Mega Evolution oder och soss. Si mer éierlech, voilà, och eng ganz schéi Feiereschei déi mer kréien. Coin hei emmer fir méi spéit, do kritt der de ganzen Artwork eng Kéier ze gesinn. An dann maache mer hei déi nächst Pack op. Mee ech géif awer fir d'éischt soen, jo sorry Raichu, elo kënnt de Sandan hei, e Sandshrew aus dem Team Rocket Returns Set vun deemools, wou ech mer geholl hunn, well en och einfach holo ass an e ganz schéinen och ass. Dann maache mer den drëtte Pack vum Video hei zesummen op.

Mat engem Charis ATX, dat ass e gudde Pull an Dir schleeën d'Pulls emol einfach hei op d'Säit. Mir haten effektiv virdrunner nach guer keng Hits, ja, mä fält mer och grad op. Ähm, ja, also dat ass e bëssen fir ze kräischen, ne? Bon, de Sancho huet awer e Charis ATX gezunn, da si mer e bësse berouegt, iwwerhaapt emol en Hit hei ze hunn. Ech muss mäi Bulk hei zesumme maachen, a da géif ech soen, mir maache klenge Level-Up. Eis Buedem Kugel gëtt dann en Sand Slash, wou ech elo de Sound mat agebaut hunn. Dann hu mer de véierte Pak vum Set hei, also och hien e Sand Slash. Géint de Major Bob net all ze vill flott, wann dee géint Buedem huet missen untrieden mat sengem Lecter Pokémon, huet e vill, konnt en net vill lecken fir den Iwwergang ze maachen. Lickitung, Venonat, Pidgey, Poliwhirl, Venomoth.

Besser gesot vläit een Hit, mee et ass eng X-Card, eng Full Art Card, déi hëlle mer mat. Do si mer traureg driwwer. Also Zäntschletsch Slash, dee rullt da lo fort, ne? An da hu mer déi nächst Tinn hei op. Ech géif soen, mir maache vu lénks no riets allkéiers. Déi nächst Tinn wier dann, mol kucken, sinn et insgesamt 10 Artworks? Jo, tatsächlech 10 Artworks. Tjo, wann een déi och wëll sammelen, och wann een déi Tints nach géif brauchen, e Karl Schroesbauer Smell un deen. Ze bleiwen am Teller gëtt, sou laang ass ech net matt. Déi nächst Tinn dann, déi drëtt vun insgesamt 10. Also mir hunn nach villes wëlles, mir sinn elo scho bei 10 Minutte Videomaterial, also Dir wäert mierken, dat hei gëtt erëm eng hallef Stonn Zäit. Jo, eigentlech war et geplangt dat am Duo ze maachen, mee wann een d'Videoopname verbockt, Sichler huet dann eng Planzenenergie dobäi an dann hu mer hei och schéinen Artwork mam Smok Mok dobäi. Kucke mer och alles e bësse méi spéit un. D'Tins leeë mer da elo op d'Säit. Ech gesin och schon dat den neie schifen Tuerm vu Pisa hei nach alles mei erof treit. An dann giff ech soen, jo Nidoran Weiblech, et ass däin Turn. Hunn ech virdrun eng Kéier gesi gehat. Mir widmen dann de fënnefte Pak dem Nidoran Weiblech. De fënnern, de fënnefte Pak vun insgesamt 20. Do hu mer der bei ee Véierel opgemaach. Mat der Quote e bësse kucke wär et vläit gutt, keen Diktat vläit ze zéien, Diglett, pardon.

Am Holo deem hei zéien. Ass jo awer och nach flott, wëll ech sinn och éierlech, dat wéilt ech alles eng Kéier am Holo Artwork herno an engem Binder hunn, an engem 4 mol 4 Binder. Sou, ni doran weiblech, well mer jo ni wësse am Fong ëmmer, en ass blo, hunn ech ëmmer als Kand de Feeler gemaach, an hunn ech geduecht ass e männlechen, a war en awer weiblech, also well en alt esou vu Stigmatiken an der Schoul ëmmer mat blo ass, hiert wéi d'Jongen, a rose ass hie. Et Fraegebierger esou esou getrimmt ginn ass an den nonzeger Joeren an Ufanks Zweedausender, tjo, an do kënnt Nidorina. Also do hat ech als Kand ëmmer meng Schwieregkeete well ech als Pokémon-Spiller elo eppes aneschters gewinnt war. Jo, kee Shitstorm wann ech geleeft hunn, mee dat ass einfach eppes wat an der Schoul getrimmt ginn, vläit och vun doheem e bëssen, ech weess et net, ech mengen awer éischter net. Sou, ech gesinn eppes op eis duerkommen, ëm Gottes wëllen, Stario, Charmander.

Unnen trollt, ech hat mer lo mega Hoffnung gemaach, well ech hun hei just den deen do Rand gesin gehat, mee jo dat ass wann iwwert Frae schwätzt, da gëtt wéinstens ee Kussi vum Roxana X, méi soen ech dozou net, hallo gi verschidden Leit bestëmmt scho soen, dee kritt jo soss keng Kusser, dann huet dewéinst do eng flott Hoffnung gehaat, sou dat war dovill dozou. Mir mierken ass gutt gelaunt, et zitt zwar näischt, mee soss ass soss ass alles gutt am Liewen, also jo alles alles fleck mam Land, ne de Sanan ass e klenge Stalker. Sou déi véiert Tin, also et kann nëmme besser ginn, hunn en ADAC-Pack dran, jo mäin aktuellen Status, en ass traureg. An hei mat eisem Käertchen, wéi gesot, dee kënnt méi spéit als Zesummenhang fir eis un. Dee leeë mer eriwwer, jo, net nach en Lämmchen T-Shirt ewéi soss. An jo, net wonneren, elo kënnt eng Planz, aus enger Planz heraus, et gëtt e Nido Queen. Ech hat e schonn an anere gezunn, mee dat hei ass awer och schéin holo an ech wollt iech dat och sou weisen. Och Buedemtyp huet de Nido Queen, Buedem a Gëft, wann ech mech net täschen. Nächste Paart wier dann eis Queen, eis Needle Queen. Mä kucke mer mol, wat mer do eraus nach zéien. Sou, de Code fir iech, ech hoffen, der kënnt se gebrauchen. A mir fänken u mam Ponite. Poliwag, Pikachu hu mer dann och an den No Artwork Moment gezunn. Farfetch'd, Widen.

An dann, äh, ja, lo wäert der eben gesinn, datt dat Ganzt, äh, keen, keng Logik huet, nämlech et ass ni doran männlech an ni doran männlech, gesäit da sou aus. Fir de Sound lo héieren, äh, gefährliche Zone als Attack, këmme mer fir hien op Okizuki, den nächste Power-up, dat mer bal an der Hallschent vum Opening awer gläich wieren. Sou, rëm Ponyta, rëm Pikachu, rëm Farfetch'd, ah, dës Cave Old Amber Antique, deen ass elo nei.

An da gi ech soe mir maachen dann nach séier eng Tinnerem op, da si mer schonn an der Halschent vun den Tins. Insgesimt, insgesamt, insgesimt, neit Wuert geléiert haut am Youtube Channel vun Tin Lëtzebuerg. Insgesamt muss ech awer soen, déi Tins gesi gutt aus. Natierlech ass och schwéier fir der Kante Tinte ze maachen, do kann se och net ëmmer erëm d'Startere gutt ze maachen. Elo fält hei alles ëm, dat war e bëssen ze vill elektresch, also ech hunn eng Erklärung hei, kuckt, ze vill. Ass de Mikro net futti? Nee. Zevill Elektro grad, dat ass net gutt fir d'Hänn. Sou, opmaache mat de Stréim hei. Ah, dat deet och richteg wéi hei, da wëss e Bescheed. Voilà, déi hu mer dann. Kuck, dat ass de Grond, wisou sech elo deen déi Iddi zukung hat. Dat ass net en Alter, mee dat ass e klengen Elektroschock gewiescht. Och hei am Käertchen. Mir maachen herno den Artwork zesummen eng Kéier. Ech leeën elo, jo, ech hu elo ronderëm 5 Pins an déi. Et, dat scheppert eng Kéier hei am Video. So. Du misst nach d'Entwécklung maachen, ne? Wann ech muss enke zielen, net datt ech hei e Feeler gemaach hunn. Ja, ech muss d'Entwécklung maachen. Dann ech komplett aus dem Vertrag halt Nidorino. So, lo mer et. Ähm, déi nächst bitt man dann dir. Mir si scho bei rund 15 Minuten. Mir hunn lo knapps d'Hallschent gesinn. An den Hitz hier kéint een nach e bëssen drop

Muss mer einfach bedenken, de Jong mécht hei 200 Euro op an en huet nach net vill rausgezunn. De Scheiwes ADX kéint vläit eng 10, 15 Euro Kaart ginn. Betonung op kinnt. Mee bon, elo weisen ech iech awer eng schéi Kaart. Also de Nido King an de Legendary Collection Artwork, wou ech wierklech stolz sinn, datt ech déi ëmmer nach gehalen hunn a gutt drop opgepasst hunn. Deemools een, zwee Booster dovun opgemaach an esou. Du muss bei de Backpack an de Nido King.

Gesäit schéin aus. Nee, dat geet mir net duer. Dann hu mer d'Entwécklung gesinn vun den Nidos, déi dräi, zwee mol dräi, déi mer haten. An da maache mer déi nächst Tinn op. Sou, mer haten hei Chaos. Mir huelen awer elo déi nächst Rei, nämlech de Simsala an de Lotchan. A d'Klick-Klick-Kombi hu mer jo nach hei. Hitlé misst dat wuel sin, an och, jo dat war, deemols gouf et soss näischt, Capoeira war jo och emmer zweeter Generatioun eraus komm, sou dann kucke mer nach wat mer hei eraus hunn, Zéi tada, et wieren zwee Päck, mir maachen hoffentlech, wéi de Lars emmer seet, mir maachen Auge, d'Paart kucke mer méi spéit, do stinn nach e puer Informatiounen emmer drop.

Leider Gottes. Dann ja, hëll mer dann déi nächst Lësche eng Kéier net mal den Drago ran. Den erlaubt eis an den Ville Plume wéi se schéin heescht de Gifler. Sou, mierkt, den Ten geet schwéier. Mir kréien net méi iergendwéi richteg op. Dat huet am Ufank alles besser unheieren. Nächst Minute hin, nächst Paus. C-Boosteren, der kennt net. Ganz schéin Typ Draach als äh, Coin. Und dann hei. Ja, die hat Catch immer dann noch drin. Und dann gebe ich so ein. Ja, den Opening ass jetzt schlofen. Hallo Wulpix op dieser Platz Und dann machen wir den nächsten Part. Nach insgesamt ja, den 8 letzte Park. Wir sinn iwwer Fallschirm.

Weidern Amiibo's, dat ass jo mol wéinst witzeg. An de Luc wäert frou sinn, de Venusaur EX a mat enger Elektroenergie. A wéinst mol en Hit an awer och e schéinen Hit an awer och e bësse witzeg. Elo nach den Turtok an dem Artwork gi vun Zehner wäert awer eng gutt, en gudde Mini-Team-Display gewiescht. Mir hunn awer wéinst mol en Hit, deen eis och eppes bréngt. Venusaur EX, ganz schéi Kaart, wonnerschéin. Leeë mer der mol direkt hei bei eisen. Bei eisem Charizard man mir jetzt mol e schéinen Artwork zesummen. Die Karten die sind net vielleicht wertvoll, allzu wertvoll, nee, merci Colona fir dass du mer gehollef hues. Da gesit dat schon eng Tele net sollt gesinn, déi mer schon benotzt an dann ja, huelen mer de Mikro raus, gif ech soen, dir wësst dann wou kënnt. Ech loossen nach Musek lafen ne. Ah just kidding, Jigglypuff war jo och een schéinen Artwork vun deemols mat den all den Swirls, respektiv net verpackt ginn, dat och vergiess d'Zinn erauszehuelen. Mee déi huele mer elo direkt eraus. Just nach déi 6 Kaarten déi hei leien, dat heescht mir hunn just nach 6 Pack. Kéint ee soen, e bësse besser Full Set ee kënne kréien, mee mat Nimfas mat Nimb, All bringt e Kampf. Den Ragosse mam Macho Meitz hat fir dat eng komesch Kombinatioun ass, soen ech awer mol diplomatesch. Mee bon, d'Company muss wësse wat se maachen. Sou, mer hat d'Kaart vum Inhalt geluecht, da maache mer och den nächste Pak hei op an da kucke mer, wat mer do erauszéien. An da gi mer an de sechste, leschte Pak vum Opening. Wéi gesot, gëtt eppes en Hallefstonne-Video, dat kënnt emol heiansdo vir. A wéi gesot, Luc, ech hoffen, eng Drotzbëmm a Gléck kritt. Mee et ass sou skeptesch, wéi déi Kaarten heiansdo sinn, ne?

Knuddele mer bëssen. Wiggly Trophy X, wéi gesot och eins X-Kaarte mat a mengem Pokédex, well ech déi deemools gezunn hunn. An dat war déi Zäit, war dat mol net esou einfach X-Kaarten ze zéien. Do gouf et einfach nach net nach net Full Arts an ultimativ Artworks Kaarten an alles. Wiggly Top kuckt bëssen skeptesch, wat vum Däiwel maat der hei an deem Opening? Ech weess et och grad net. Knuddeluff op Däitsch gesot. Mat Kaarten an Zäit kucke mer mol. Zubat Goldeen, ganz schéin Artwork.

D'Bade Schabe Marmelade just nach 4 Päck. Sou, mir huelen hei déi zweet lescht an ansonsten e schéine Gänger mat engem Pulli, also mat engem Kapsel Kapuzi. Mee ech fro mech och heiansdo wéi se op déi do Kombinatioune kommen. Dat misst ech mol e bëssen nach noliesen. Bon, nach 4 Päck, soll mer optimistesch bleiwen. Ech denke schonn, hoffen mer mol einfach nach op ee klengen Hit. Da wäert op Opening gemeet. deen ze maache war, wéi ech behaapten, well an déi zwee Peggerel, se mussen da lo eng Geescht Psycho hunn, theoretesch hat mer do net drun, mengen net, jo gesäit just bësse komesch aus. Sou, dann kucke mer, jo gëtt bëssen unlichtméisseg hei mam Zubat, deemools hat mer e Planzezuch mann, op Franséisch Nosferapti.

Äh, vill Boss. Dann hun och dann äh, fir just nach de Full Art, dann hat man am Fong alles komplett sein. En Hit ass en Hit, mir net bësse predicted, dass se frou, dat man den awer en Zorlo nach gezun, well net ass nach an der Sammlung gefehlt. Last Minute Magic gebe ich mal so, ne? Hoff man mal. Wir werden nur eine Entwicklung herein machen, hei ass nach den Myrapla, den Kréie mer net ganz entwéckelt, well et si leider op Athleetspill 3, pardon 2 Päck dran, dat heescht mir kréien och net alles Iech presentéiert. Déi zwee lescht Päck, déi mer hei eraushuelen, hunn eng Kette Typ Stol. Jo, Leggenamite war deemools Elektro, ass elo Stol. Wéi gesot, ech hu mech schonn x-mol opgereegt am Projet, wat huet Stol am Unliicht hei verluer? Näischt!

Also ech wëll jo näischt soen, mee iergendswéi ass do an der Company eppes schif gaangen. Ëmmer déi zwou, dräi nämlecht Kaarten an den Dénger zun. Sou, déi lescht Entwécklung war haut. Mir hunn insgesamt 20 Pocket Expansions hei gemaach. Den Duflok kënnt elo nach. Ähm, last Pack Magic oder net? An dann, ja. Ja, ech kucken, ob déi zwee Kit kommen.

Këscht hei gezunn. Jo, net vill. Mir hunn insgesamt, jo, déi kucke mer och gläich. Pokédex geet der nächst Gefiere mam Duflo. Mee wat hu mer hei gezunn? Mir hunn, wat mer kënne weisen, eben eng Kéier ähm, zwou, véier Basic Energien am, äh, Vol, am äh, Holo. Mir hunn zweemol de. An hun mer hei awer, maan mer dat do, gesäit besser aus, zweemol, dräimol Starter gezunn, mee alles an allem fir 20 Päck, soe mer esou, wär eis Knutschtant hei e bëssen eng aner gewierscht nach, dann hätt sech vläit gelount gehat, mee keen Artwork, kee Fullart, just hei Illustration, eis zwee Stäre souzesoen, déi mer nach hei hun, vum Planeta Tomashita, deen déi gemoolt huet. E bëssen enttäuschend, mee sou is das Leben. Mee bon, et huet en eng Kéier 20 Päck opgema, mir hunn och heiansdo scho just 4 Päck opgemeet gehat an et hat mer méi gezunn. Dat ass eebe Pokémon Company, wéi dat, wéi dat lieft. An da maache mir elo nach hei zum Schluss emol eng Kéier lech déi do och weisen. Zack, zack, zack. Alleguer d'Tüte missten et theoretesch sinn, déi et ze kréie sinn. Da dat misst Unlicht sinn. Stol, Kampf, ähm, Draach, Auge ass Psycho, Typ normal, Feier, Pflanz, Waasser an Elektro. Fannen ech awer insgesamt, wann déi awer eng Kéier am Besëtz huet an déi sammelt, schéin Artworks. Déi gi mer net aus der Liga eraus. An dann Hol Kett net alleguer gemeet, da maache mer der nach zesummen als Ofschloss dee schéinen ähm, Design hei. Ech muss just kucken, datt mer do bëssen mussen iwwerleeën, wéi kritt en dat hin? Esou ass et. Dat hat och réussi funktionéiert. So dat misst funktionéieren. Fix hours later, d'klengt Kand mécht e Bild. Dass fir an der Schoul. Jo da mussen si och nach uewen matenee passen. Dach dat kéint awer funktionéieren. Dat huet heiansdo mam Erik net sou gutt scho funktionéiert oder mat aner Kollegen. Nee dat huet kéint klappen. Sou. Hun déi Kaarten déi och näischt wärt sinn, hun déi awer eng Kéier zesumme geluecht an dann äh, giff ech soen, ons geet dat awer ici net op. Ja, ech weess wat net opgeet esou. Ah, dat ass jo lo ass eben lo misst et funktionéieren, dach lo funktionéiert et. Äh, dann eng Kéier alles, äh, vläit e bësse méi op d'Mëtt nach, esou, dann eng Kéier alles äh, déi Kartongskäschtecher gesammelt. Merci fir d'Nokucken. 20 Päck, 20 Kaarten déi elo nach gesidd an d'Pokédex agoen. War e bësse méi laange Video dës Kéier, mee bon wann 20 Päck opmécht, et wäert nach e Video kommen wou mer ech rechnen eng Kéier bal 100, bal 60 bis 80 Päck wäerten opmaachen, mee dat ass awer och zu 4, 6 Mann dann. Also soen ech Merci fir d'Nokucken an jo nächst Kéier dann de Battle mam Eric deen nogeholl gëtt. Ech schreiwen en hei an. Merci fir d'Nokucken. Dir fënnt nach den.